כ'מיין אונז האבן אלע געהערט אז איינער פרובירט צו שיסן טראמפ און ס'איז נישט געלונגען, ברוך השם פאר דעם. און פארשטייט זיך די עולם איז ביזי רעדן דערפון, וויאזוי קען זיין אז מ'האט אים נישט געסטאפט פאר דעם, האט ער געגאנגען פון זיך אליין, האט מען אים אונטערגעשטעלט, ווייסט ס'טוט זיך, און דאס גייט לכאורה זיין. די האט טאפיק אזוי מען זאגט פאר די נעקסטע פאר וואכן. יעצט ווייס איך האב געזען ווען די מעשה איז געשען האב איך געזען דא איז דא א מעסעדזש וואס די אייבערשטער האט אונז געשיקט. און וואס איז די מעסעדזש? צו ווייזן אז אונז האבן נישט קיין שום קאנטראל אויף עניטינג. שטעל דיך פאר ווען טראמפ שטארבט. ער איז גאן, איז אווער. וואס געשעהט יעצט? סיי צו דו ביסט מיט טראמפ צו ביסט אקעגן טראמפ, פלוצלינג איז אלעס עבר ובטל. די גאנצע זאך וואס דא פארגעגאנגען שוין יארן, אלע חלומות, אלע דמיונות, אלע אימעדזשינעישאנס, אלעס וואס מ'האט זיך איינגערעדט, ס'גייט זיין אזוי, ס'גייט זיין אהין, ס'גייט אהער זיין, טאמער טראמפ גייט געווינען, טאמער ער גייט פארלירן, טאמער אהער, טאמער אהין, איטס אלל גאן. אז ער נישט דא, איטס אלל גאן. יעצט הייבט זיך אן א נייע פעידזש, באט איטס אלל גאן. סאו די אלע חשבונות און חלומות וואס מ'האט געהאט פארדעם, עקזיסטירט שוין נישט. און ווי לאנג האטס געדארט? אין לעס דען א סעקאנד. ממש כהרף עין. איין סעקונדע אויפן צווייטן דא שטייט ער און רעלי'ט און דא איז דא מיליאנען מענטשן וואס האבן אים ליב און קען אפילו זיין ליעדינג אין די פאולס און אלעס פיין און וואויל אין לעס דען א סעקאנד בומס ער נישטא מער. דאס וואלט געקענט געשען? וואס טייטש דאס? האט ער דען עני קאנטראל אויף עניטינג? האט טראמפ עני קאנטראל? האט ביידען עני קאנטראל? האבן די דעמעקרעטס עני קאנטראל? האבן די ריפאבליקענס עני קאנטראל? האבן די עשירים וואס געבן געלט וואס עס זאל נאר זיין האבן זיי עני קאנטראל? נעם וועם דו ווילסט דא. האט איינער פון זיי קאנטראל? אז פון איין סקונדע אויפן צווייטן קען ער נישט דא זיין? וואסערע קאנטראל האט ער? אבסעלוטלי נאטינג! סאו וואס זעהט מען פון די גאנצע זאך? מען זעהט דא איין זאך אז אינו עד מלבדו. כ'גלייב יעדער איינער געהערט די ניגון ס'איז דאך ס'איז דאך אלץ הבל הבלים אינו עד מלבדו. דאס איז פשט פון די ווערטער. ס'איז אלעס הבל הבלים. די אלע מחשבות און די אלע פאליטיק. ס'איז אלעס הבל הבלים. און איין זאך וואס אמת, אז איין אויבן אוודאי, עס איז נישט דא עפעס אויסער די אייבערשטער, און ער פירט אלעס, און דאס וואס איך זעה, די אייבערשטער האט אונז געשיקט אונז זאלן דאס זען, זע אז די אייבערשטער איז אין קאנטראל, און נישט טראמפ, און נישט די דעמעקרעטס, און נישט די ריפאבליקענס, נישט קיינער נישט, די אייבערשטער איז אין קאנטראל, און די אייבערשטער האט נאר געמאכט אונז זאלן אונז זאל אונז אויסזען כאילו אז זיי זענען קאנטראל כדי ס'זאל זיין בחירה. פארשטייט זיך לייגן מלכים מסורים ביד השם איז יעדע זאך וואס יעדע שר און יעדע מלך טוט אויפן וועלט קומט פון אייבערשטער איז די אלע זאכן וואס זיי טוען איז נאר ס'קוקט אונז אויס כאילו זיי טוען עס. ס'איז דער אייבערשטער וואס טוט עס, און דער אייבערשטער האט אונז געמאכט אונז זאלן זיך איינרעדן כאילו ער טוט עס כדי אונז זאלן האבן בחירה, אבער אלעס איז דער אייבערשטער, ס'איז איין עולם אוודאי. און די זעלבע זאך גייט אן א פערסאנעל לייף, א מענטש אין די אייגענע לעבן מען רעדט זיך איין, מען גייט בויען, מען גייט מאכן, מענטשן האבן גאנצע חשבונות, איך גיי בויען ביזנעס, איך גיי בויען בנינים, איך גיי איבערנעמען די אינדוסטרי, איך וועל איבערנעמען אלע אינדוסטריס, ארום די גאנצע וועלט ווערן די גרעסטע עושר, און ס'טוט זיך און די עולם איז ביזי, און אסאך מאל קען געשען צו א מענטש איין זאך פון איין סעקונדע אויפן צווייטן בום זיי אלע חשבונות איז גאן, איין סעקונדע אויפן צווייטן איז גאן. וואס טייטש דאס? עס איז נישט געווען פון דארט פון די ערשטע רגע, סך הכל א חלום. סאו עס איז א נארמאלע זאך א מענטש זאל חלומ'ן, אבער וויזלאנג ער ווייסט ס'איז א חלום. און דאס איז כדי וואס א מענטש קען דאס זען ווען אזא זאך געשעט, און נאר אביסל טראכטן און זען ווער איז אין טשארדש, און נאר אביסל לעבן מיט די איין אויג מלבדו, ווייל א מענטש וואס לעבט מיט די איין אויג מלבדו איז די גליקליכסטע מענטש, ער האט נישט קיין דאגות. א מענטש דאגה'ט ווייל ער רעדט זיך איין ער האט קאנטראל אויף א זאך, און ער רעדט זיך איין כאילו איך דארף דאס טון, הייבט ער אן טראכטן, אפשר דארף איך אהער טון, אפשר דארף איך אהין טון, ווייל וואס טאר מיר יענער זיין שטערקער, און וואס טאר מיר יענער דאס, וועגן דעם דאגה'ט מען. אבער טאמער דו ווייסט די אייבערשטער איז אין קאנטראל, וואס האב איך צו דאגה'ן, עס וועט געשען עניוועיס וואס גייט געשען. די איינציגסטע זאך וואס א מענטש האט קאנטראל איז אויף די אייגענע מחשבה, דאס איז די בחירה וואס א מענטש האט, די איינציגסטע זאך וואס די האסט קאנטראל איז וויאזוי די רעדסט זיך איין, ס'גייט געשען, די קענסט דיך איינרעדן אז די מענטש האט עס געטון אדער קענסטו זען אז די אייבערשטער האט עס געטון, אבער וואס עקשעלי געשעט דאס איז ביד השם, סאו אז א מענטש לעבט מיט איין אויבן אוודאי לעבט א גליקליכע לעבן, ווייל ער דאגה'ט נישט, ער ווייסט ס'גייט עניוועיס געשען וויאזוי די אייבערשטער וויל, מילא לאזט ער זיך פירן, ער טרייט נישט צו פירן עפעס. סאו איז כדאי פאר א מענטש ווען אזא זאך געשעט צו מעורר זיין און זען איין עוד מלבדו, און אן אביסל זיך מער אריינלייגן אין דעם און לעבן מיט די איין עוד מלבדו. כ'האף ענק אלע פארשטיין. האטס א גוטן טאג.